Tuzan ah CEBC Bawipa rianṭuantu hawikom hna nih nan program ah thawngṭha chim caan nan ka pek ve caah lunglawmhnak tampi ka ngei. Pathian min ka thangṭhat. Tuzan ah hin cathiang kan rel duhmi kha kan rel colh ko lai. Korin kuat khat, a ngan pakhat caanghleiriat he kan rel hmasa lai. Vailamtahnak i Khrih a thihnak kong hi a tlau lio lengmangmi hna caah cun pakpalawng bia a si ko. Sihmanhsehlaw khamh lio lengmangmi hna kan caah cun Pathian hmual a si. Pahnihnak van rel ṭhan ka duhmi cu, Paul nih Rom khuami hna sinah ca kuatmi Rom a ngan pakhat canghliruknak hi a si. Thawngṭha hi ka zahpi lo, zeicahtiah a zummi vialte hna caah Pathian khamhnak hmual a si. Judah mi hna caah a si hmasa, cun Zentaal mi hna ca zongah a hung si. Cathiang kan relmi Pathian nih thluachuah van duhnak kan pek piak ko seh. Atu lio caan hi USA lei ahcun uh, zawtnak, COVID zawtnak, ṭihnung taktak in kan ton hnuah atu cu zaangdam deuhte in khua kan van sak i damnak he kan tlan len khawh lio a si. Hi bantuk caan lio ah hika lei ah cun thanuam deuh in kan um kan ti ko nain kan thinlung cu ai nuam kho lo zeicah tiah Kawlram lei ah kan Lairam ah ngaihchiatnak thawng kan theih lengmang. Rai lawng si loin ral hna zong kha ṭihnung in a thawh tikah kan miphun hawi hna rai le ral lakah kan Pathian Bawipa huhphenhnak chungah an um kan ti ko zongah zeidah an lawh lai ti kha lungre thei tein kan ruahmi si caah lungthanuam lo ngai in kan um i atu lio ah thawng kan theih lengmang bantukin Pathian rianṭuantu hna zong tampi an thihmi thawng kan theih ram upa bochanmi hna zong an thih thawng kan theih kan lung ngaih a chia ngai ngai i kan di zong a leng Sihmanhsehlaw hi bantuk lio caan ah Bawipa sinin thazaang kha kan lak a herh lio caan te a si. Cucaah hin tuzaan ah hin vailamtah hmual, Pathian hmual le cucun Pathian kamhnak thawngṭha hmual hi caan tawite van i ruah ṭi hna sih ti hi ka duh. Minung kan nunnak ah hin vulei cung i nunnak chawva suingun zeidang vialte pumsa nih a herhmi vialte hna kan duh a tling ti hi a um kho lo. chawva suingun hi kan hmuh ko nain Pathian theih lo in cun vulei chawva singun kan timi hna zong hi kan caah lungretheihnak a phurtu khi an si kho ve ṭhiamṭhiam. Le cucah cun vulei cung kan nun lio ah a nuam bikmi cu Pathian nih chawva singun a kan pek i pumsan ngandamnak a kan pek tikah Kannih zong hi Pathian thawng kan si ti hi kan thinlung nih a cohlan i a ruah i a pom ahcun vulei cungah hin Pathian thluachuah kan hmumi he lunglawm tein kan hman khawh i kan nunnak hi man ngei ngai tein hman khawh a si. Le cucaah tuzan ah van a ruah awk a van herh ngai tiah ka ruahmi cu kanmah USA lei ah khua kan sak kan tun tuknak ah hin Pathian thei loin hika leiah ram ṭhatnak Pathian nih hi ram hi USA hna he thluachuah a pek ve cangmi ram a si tikah cucun ram dangdang kan umnak cio zong he thluachuah a pekmi ram a si tikah minung nih hin Pathian thluachuah hi za tuk ah i ruat in chungkhar zong nih khan Pathian thei lem loin a nung i khuasa mi cu tampi kan um ti cu ho paoh nih kan theihmi si le cu ta cun chungkhar a buai i nu le va karlak ah Pathian theih lo hnu ah cun a buai i cu tikah cun a cheu cu si nupi pasal he hna khan pehtlaihnak ṭha ngei ti loin fale hna he nungnak ngakṭah bantukin khua a sami hna tampi an um ti cu kan theih. Le cu cun hi bantuk kong te hna hi van zo tikah Pathian kan theih lo ahcun kan fale hna zong nih hin ruahchannak an ngei ti lai lo i kan fale hi nu le pa a kan dirkamh khotu le nu le pa lawmhnak phurtu ah an cang kho lai lo. le cucah cun nu le pa hna zong nih hin Pathian hi fale ca hrimhrim ruat in fale uh, uh, zawn ruat in Pathian ah thinlung kan pek i Pathian dinnak kan ṭan i Pathian lawmhnak hi kan co ve i cuticun Pathian uh, sinah a thluachuah he kan kawl ve hrimhrim a hau caah nu le pa hna nih kanmah pumpak zawn i ruat loin kan vai ruah khawh lo hmanh ah kan fale kan hrinsormi hna zawn ruat in Pathian ahcun kan i mer bak cu hau timi kha van chim hmasa ka duh le chungkhar vanram kan timi cu kan co khawh ve nakhnga ding ahcun Pathian zumhnak he Jesuh Khrih zumhnak he Jesuh Khrih dawtnak vel hngal bu tein nunnak kan hman i tuzan ah kan chim duhmi vailamtah Pathian hmual le Pathian khamhnak thawngtha hmual hi kan nih ve zong nih kan co cio ahcun kan chungkhar cio hi pathian pennak atlunnak chungkhar vanram cu a ser hrimhrim ko lai cucaah cun tuzan ah vailamtahnak thawngtha hmual le pathian khamnak thawngtha hmual hi kan ngei cio maw zeidah kan si cio ti hi van ruat hna si ti ka duh Khrih kong hi a hramthawk in kan chim ko ahcun Khrih thawngṭha a karhnak a keuhnak hmun cu Roman rampi nitla kho lo ram tiah a kau tuk i an timi rampi chungah province pakhat te a simi Judea ram ah hin a chuak i Jesuh Khrih thawngṭha cu tu Israel ram ram fate in a chuak i Lairam nakin a let dengmang a fami in a chuak i cucu thawngṭha cu hmun kip ah a karh i cuticun kanmah kan Lairam tiang zong Jesuh Khrih thawngṭha kan theih ve caah tuzan ah thawngṭha zong kan chim ve khawhnak hi si. Le thawngṭha a karh i a chuahnak cu Judea ram i khua hna lakah khuafa bik Bethlehem in a chuak Jesuh Khrih a chuak. Cucun Bethlehem cu Jerusalem thlangte a si i mengruk a hlai. Kan Bawipa Jesuh Khrih tu cu a ṭhan len tikah Judea ram i a chaklei Galilee pengah Nazareth khua fate ah a ṭhang ve. Le cucu Nazareth khua cu kan Bawipa Jesuh Khrih a rak um lio ah hin minung zathum hrawnghrang te lawng an si ti nan ti. Nazareth cu atu ahcun khi kan va kal ning kan hmuh tikah Nazareth khua cu atu ah hin uh, khualian ngai Galilee peng ah cun khualian chama a cang i minung thong sawm sarih le thong sarih hrawng hi an um cang i a hlan ah khan cun khi Nazareth khua cu khofa tuk hringhran kha rak si kaw atu ah cun Israel ram ah hin khuapi ngai Galilee peng ah cun khuapi lian ngai a cang i Judah ram Israel ram te hna cun minung thong sawm sarih le thong sarih umnak hi khualian ngai si tiin kan ruah khawh dingmi cu si. Kan Bawipa Jesuh Khrih cu kum sawm thum a si tikah a Pa Pathian rianṭuan a thawk i rianṭuan ai tim tikah cun Nazareth in Kapernaum timi Galili rili a kam ah an tlakmi an tuahmi khua ah khan umnak hmunhma ser thawngṭha chimnak hmunhma ser i cucah Kapernaum khua cu atu ah an khuaṭhing i van kal van zoh tikah hin Capernaum the house of Jesus an ti. The Throng of Jesus an ti. Le cu ta cu Jesuh khua tiah ka per nu um cu The Throng of Jesus ti tiang in an kawh ve mi cu si. Cu ta cun Jesuh Khrist thawngtha a chimnak hmunhma van zoh tikah Galilee rili in nichuah in a thlanglei vialte hmun zau hmun rem a si. Cucu thawngṭha chimnak ah umkal ol tikah Jesuh Khrih nih cuka hmun cun thawngṭha a chim. Cu thawngṭha chim tikah cun cu thawngṭha chimnak hmun cu tlangcung cawnpiaknak a tuahnak zong kha Galilee in rili in ni ni tlaklei kam kha si. Cucun minung thong nga changreu dar nga le nga pahnih tein rawl a danghnak khuaruahhar thil a siamnak zong kha cuka hmun ah si. Cucun Kapernaum khua i Peter te inn ah mizaw a damh hna i cuticun mi tampi nih damnak an hmuhnak te hna hmun dang dang ah khati healing ministry damnak ministry a tuahmi vialte hna zong kha cuka Galilee rili rian a ṭuannak hmun ah cun si cuti ṭhiamṭhiam in Galilee rili ah khan a kal in zultu hna he tilet a thawh lio caan ah khatikhan Jesuh Khrih zong nih thichia hna zong a daihter i khatikhan a rian ṭuannak ah khuaruahhar thil zong kha tampi a rak tuah i mi nih mit hmuh taktak in pumsan damnak cucun kha bantukin hi thlichian te hna zong kha daihter cucun rawlṭammi minung thong nga zong kha rawl pek ti bantukin khaka i Galili peng nitlak le ka vialte kha lunglawm thanuam tukin Jesuh Khrih mission rian rak tuannak a si zeitluk in thla kha ka hro kha Jesuh Khrih chan lio ah hin a rak nuam hnga i zeitluk in dah khi minung tlonle na nuam hnga timi khi van ruah khin Thinlung taktak in, aw kan Bawipa Jesuh Khrih vulei ah Pathian nih a kan dawt ruang i pumsai minung a rak can i cuticun rian a rak ṭuannak le a thilti kho ṭhawnnak vialte zoh tikah, aw Pathian hi minung a rak kan dawt tuk i minung sining tein theih khawh ding a van a lang i cu tikah cun kan caah kan Bawipa Jesuh Khrih cu zeitluk in dah vel a ngei i zeitluk in dah kan caah hi thil ti khomi Pathian fapa sinak zong kha fiang te hmuh khawh dingin lungaw ṭawmnak hmuh khawh lo ding te khan a um. Sihmanhsehlaw mi cheu nih an lungaw lungaw ṭawmnak an ngei. Pathian fapa si ti kha an hngal kho lo. Judah ram i Rom kut chung in luatnak kan petu Messiah, political Messiah a si lai ti tiangin an rak ruah ve. Kha bantukin fiangfai lo nawn in an um lio caan zongah tipil petu Johan zong nih cun thong ah tlai i thong chung a um lio ah khan Jesuh Khrih rianṭuannak kong a van thei tikah a zultu kha tlawmpal kha a thlah hna ti kha Mathai hlei khat chung cun kan hmuh sihmanhselaw Luka a ngan pasarih chung ahcun zultu kha pahnih a thlah hna tiah kan theih cu a thlahmi hna cu zeidah a halter hna tiah cun kan bawipa Jesuh Khrih cu a ra dingmi cu nangmah hin a si maw a si lo ah midang dah kan hngah rih lai tiah va hal u, a ti hna. A rami hi Jesuh Khrih Pathian Fapa cu na si maw? Asiloah dangdah kan hngah rih lai ti kha tipil petu Johan nih cun a va halter hna. Kan Bawipa Jesuh Khrih nih cun zeitindah a leh hna tiah cun nan hmumi le nan theihmi hi Johan cu va chim ko u. Mitcaw mi nih khua an hmu cang, kebai mi nih an kal kho cang, mitthing hmuihma an thiang cang i nachet mi hna zong nih khu an thei i mithi zong thawhter an si i misifak sinah hin sifak santlai lo sinah thawng ṭha he chim a si cang e ti kha chim dingah a thlah hna a fial hna cu tikah ca van pehmi cu keimah kong ah hin lung awṭawmnak a ngei lomi cu lunglawmh awk a va si dah keimah kong hi a ka hngal fiang lomi an um ti kha thei sinain a ka hngal fiangmi lungawṭawmnak ngei lo tein Bawipa Jesuh Khrih Pathian Fapa Messiah ka khamtu a si tiah a hngalmi hna caah cun lungawṭawmnak a um lo i cu bantuk minung caah cun zeitluk lunglawmhnak dah a si ti kha kan Bawipa Jesuh Khrih nih cun a chim duhmi a si. Le cu tikah cun kan Bawipa Jesuh Khrih a chimmi bia cu tipil te petu Johan cu an va chimh. Le cuticun kan Bawipa Jesuh Khrih a rianṭuannak cu kum thum chung rian a ṭuan tikah a donghnak lei ah cun Galilee in Judea ram lei Judah ram lei akhan Jerusalem lei akhan akale abik in adonghnak arian tuan donghnak ahcun Jerusalem hauleng Calvary hmun kha a thihnak ca dingah a panh a si. Le Mi tampi hna nih Jesuh Khrih cu thilti khawhnak ruahhar in tam tuk thilti khawhnak neih tikah uh, political messiah Rome kut chung in a kan luattertu si lai ti kha an rak zumh ve tuk tikah uh, Jerusalem a luh tik zong ah hin let ngannak Jerusalem a luh tik zong ah hin Hosana, Hosana tiah mipi nih an rak don i cu mipi a dongtu vialte hna nih cun puan an phah piak cucun si tumkau kha hlerh in Jesuh Khrih cu an dong ko nain Jesuh Khrih nih a kal chan taktak cu a fuhmi cu Kalvari kha a si. Kalkota tlang Jerusalem khualeng kha a panhmi si. Lanhtak puai dih cun anih cu vailam cungah thah a si lai dingmi kong cu a chim lengmangmi si. Le cucaah cun kan Bawipa Jesuh Khrih cu lanhtak puai a van dih a zan in cun Jesuh Khrih kha dawt zultu hna he zanriah nei ṭi hnu khan si an van tlai. an tuk an velh i vailam cungah an tar. Vailam cung i an tar lio ah Jesuh Khrih nih zeidah a rak chim? Minung nih kan tuah khawh lomi, minung nih kan neih khawh lomi, kan si khawh lomi ngaihthiamnak kong kha kan Bawipa Jesuh Khrih nih cun a rak chim. Vailam cung i a thattu hna kha ka Pa ngaithiam hna an tuahmi hi zei a si ti an hngal lo tiah a rak ti. Jesuh Khrih cu vailam cungah phan tiangah ngaihthiamnak thawngṭha a van chim. Ka pa hi hna nih zei kan tuah ti an hngal lo. Cucaah cun ngaithiam hna ti kha a van chim tikah hin tuchun ah zumtu kan caah hin ngaihthiamnak thawngṭha kan timi hi hika zawn te Jesuh Khrih bia ningin cun mi hi an hngalh lo ruang kan hngalh lo ruangah kan cungah an cungah thil ṭhalo he kan tuah an tuah kha bantukin Jesuh Khrih cun kan tuahmi thil a ṭha lo ti kha Pathian duhmi si lo ti hngalh ahcun kan tuah hnga lo i Sihmanhsehlaw kan tuah tikah kan hngalh lo buin kan tuahmi hi tampi a um i cucu ngaihthiam ding kha Jesuh Khrih nih cun a halmi hna si. Cucahcun kannih zong hi hi thawngṭha ngaihthiamnak thawngṭha nih kan caah a chim duhmi cu kannih zong misual kan si ahohmanh miding pakhat hmanh kan um lo. Mihrin ṭhan ai timi zong hi khi vaya khi minung sinak in kan ṭha kho hlei lo. Ngaihthiam haumi lawngte kan si di. Kan Bawipa Jesuh Khrih nih pakhat le pakhat i ngaithiam u. Pakhat le pakhat a daw timi zong kha kan daw kho taktak lo, kan ngaithiam kho lo. Jesuh Khrih nih cun cu ngaihthiamnak amah sin in a chuakmi cu ngei hna selaw midang pakhat le pakhat i ngaithiam hna seh ti tiang kan duh. Cu bantuk ngaihthiamnak nih cun chungkhar ah hin a kan ser. khawh ding a si chungkhar ah nu le va karlak ah ngaihthiamnak Jesuh Khrih ngaihthiamnak taktak minung tuah kholomi kha kan nunnak a um tikah zeitluk in thla ngaihthiamnak in midang hawi ngaihthiamnak in kan nunnak he an um lai timi kha Jesuh Khrih nih cun fiang te na hngalh i vailam cungin nang le kei cu ngaihthiam kan si nang cu ngaihthiam na si kei zong ngaihthiam ka si ve Cucun Jesuh Khrih nih cun a khamhnak rian cu vailam cungin a van ṭuan tikah hitihin a ti. Aa lim cang tiah khan a van ti. Cu hnuah cun aw tha piin a au ṭhan i, ka Pa na kut chungah ka thlarau ka chia, a ti. Cuticun a nunnak kha a dih. Kan Bawipa Jesuh Khrih vailam cungah harnak fak bik a tuar, tukvelhnak, hremnak a tuar i in khawh lo tiang harnak a tuar hnu ah cu thawngtha cu cu cu uh, harnak thawngtha cu atu kan chim i Jesuh Khrih na tuarternak kan chimmi cu si. Cu a tuarter hnu ah khan uh, ka pa na kut chungah ka nunnak ka thlarau ka chia tiah ti Jesuh Khrih nih cun cu bantukin a Pa Pathian sin i a nunnak a pek dih hnuah dai tein a nunnak a dih cucu kannih a kan khamhnak si kan caah khamhnak vialte kha lim dih cang i Jesuh Khrih nih hin kannih cu a khamhmi kan si i nang cu Khrih nih na zumh tikah khamhnak an pek kei zong Khrih nih kan zumh ka zumh ve tikah khamhnak cu a ka pek ve cucah cun kannih cu Jesuh Khrih nih a dawtmi Jesuh Khrih nih khamhnak a pekmi a ngaihthiammi misual a ngaihthiammi khamhmi kha an si Cucu Jesuh Khrih nih khan Nicodemus sinah zantlai i a rak chimmi bia kha a tling. Cucu zeitindah ti Johan Thawṭhrang an pathum a hmiacang hlei ruknak ah cuticun Pathian nih hin vulei hi a dawt tuk hringhran caah a fapa ngeihchun te kha pek cucaah amah zummi paoh cu an thi lai lo zungzal nunnak kha an ngei lai tiah a rak ti. Cucu nihin ni ah Pathian Fapa Jesuh Khrih nih a lim cangmi khamhnak cu kannih nih kan zumh ve tikah kan co i zungzal nunnak a ngeimi cu kan si. Hi thawngṭha hi vulei hmun kip ah a karh. Jerusalem in ai thawk i vulei kip ah thawngṭha chim a si. Judea ram in lamkaltu hna pawl te hna nih takhan Europe ram ah thawng ṭhan chim Europe ram hi Khrihfa ram a rak si nihin ni tu ahcun Khrih Khrih zumhnak an kaltak cang i mi tam tuk kha uh, Khrih caah a nung ti lomi an si sihmanhsehlaw uh, Europe ram in Jesuh Khrih thawngtha cu USA ah America ah an pempi. American rampi hi Khrih thawngtha nih a sermi ram a si. American ram ah Khrihfa biaknak, Khrihfabu tampi a hong kar i cuti cun vawlei kip ah rili ram kip, ram kip ah thawngtha an chim i cu thawngtha nih cun vawlei hi a van ceuter. Cu thawngtha nih cun kannih ve zong hi ceunak a van kan pek. thongkhat le zariat le sawmkua kumkua mas ni hlei nga ah uh, American Baptist missionary siangbawi nupa Reverend uh, Arthur Carson le Laura Carson hna halkha khua te an rak phai cuticun atu cu uh, kum zaleng kha kan van si cang Khrihfa kan si na cuti te cun nihin ni ah vulei cung ram kip ah kan nih zong hi khua kan sa hna i Pathian nih hin a huhphenh mi Pathian nih a dawt mi fale ahcun kan cang i thluachuah van luhnak zong tampi a kan pek ve cang atu caan ah Hi bantukin vawleicung ram ṭha ram rumnak hmun ah kan um tikah hin Jesuh Khrih thawngṭha a kan sertu, kan nunnak a sertu, sifahnak chungin luatnak kan petu, nihin ni ah fimnak thiamnak zong a kan petu hi kan hram taktak cu Jesuh Khrih a si, Pathian a si. Cucaah cun hi thawngṭha hi kannih caah hin zeitindah hmual a ngeih timi kha van langhter ta ka duh. Bible cathiang kan rel bantukin Paul nih cun vailamtahnak i Khrih a thihnak kong he a tlau lio lengmang mi hna caah cun pakpalawng a si. Sihmanhselaw kham lio lengmang mi hna kan caah cun Pathian hmual a si. Nihin ni ah Jesuh Khrih vailamtahnak a thihnak khamhnak thawngtha ngaihthiamnak thawngtha hi kan caah hmual a ngei maw ngei lo ti hi ruah awk kan hau hmual ngeimi thawngtha a zummi kan si lo a ngeimi kan si lo cun kan zumhnak kong hi ruah ṭhan a hau cucun Paul ṭhiamṭhiam nih Rom mi hna sin i ca kuat tikah thawngṭha hi ka sahpi lo a ti zeicahtiah A zumi vialte hna caah Pathian khamhnak hmual a si. Judah mi hna caah si hmasa, cun Zentaal mi hna ca zongah a hung si ve. Le cucacun kannih zong hi thawngṭha hi a zapi bik an si sual maw? Hi thawngṭha ca hi nunnak ai pe siang ngam ding kan si maw? Nunnak hi Jesuh Khrih nih kan caah a pek ruangah kannih cu khammi kan si le cu thawngṭha cu nihin ah kan aupi i vawlei cung hmun kip ah aupi si tu zan zong ah hi thawngṭha hi kan chimmi si hi thawngṭha hi kan caah hmual an ei lo ahcun kan ruah ṭhan a hau. Nu le pa hna nih hi thawngṭha, Khrih thawngṭha, khamnak thawngṭha hi kan caah pokolawng men ah kan chia sual maw? Kan chia ahcun Khrih sinah kun ṭhan, Pathian sinah kun ṭhan in kan sualnak hi phuan in bawipa lei ah kan santlaihnak si lo, kan santlaih lonak ah ngaihthiamnak hal in a dawtmi fa kan sinak kha Pathian sinah uh, si lawmhnak chim in kannih nu le pa hna nih hi bantukin hi US ram ah vulei ram dangdang ah khua kan saknak ah kan nunnak hi kan hman thiam ahcun kan hrinsor kan fale hna cu Khrih caah a dir ngammi thluachuahnak a hmumi cuticun nu le pa lawmnak phurtu ah an cang lai cu cun nihin ahcun vulei cung i hmun dangdang a ummi lairam a ummi hna kan si zongah Nu le pa vialte nih hin kan hrinsor kan fale ruah bak ah hin Jesuh Khrih thawngṭha hi hmual nei lakin kan cohlan a hau, kan nunpi hau. Cucaah kan miphun ningpi in kan miphun lakah kan chungkhar cio ah Pathian pennak, vancung pennak a tlun khawhnak hnga ding ah hin Jesuh Khrih thawngṭha he kan lakah hmual nei dingin kan lakah a kan uktu, a kan hruaitu, kannih nunnak a kan hruaitu le a kan teitu, a kan zuntu si khawh nak hnga dingah Khrih hi fuh ṭhan a si. Khrih hi bochan a si. Vailamtah hmual le Pathian thawngṭha hmual le kan nunnak ah lang kho dingin Bawipa Pathian sinah kan nunnak hi pe cio hna si ti kha tuzan ah sawm kan duh hna i kan chim khawhmi chun ah Pathian nih thluachuah van luhnak kan pekpiak ko seh. Kai lawm.